Rêxistina Human Rights Watch di raportekê de got ku çekdarên YPG'ê yên bi ser PYD'ê ve zarokan leşker dikin. Rêxistina Lîborînê ya Navdewletî binpêkirinên ku li Efrînê rû didin belge kirin. Tirkiye amadekariyan ji bo vegera bêhtir ji milyon penaberên Sûriyê dike. Dubare silav tu rîjahiyê bi nûçeyên xwe tînim. Rêxistina Human Rights Watch ya ku çavdêriya mafê mirovan dike îro belav kir ku çekdarên YPG'ê zarokan leşker dike û di nav wan zarokan de kiç hene. Bêhtirîya wan kiçan di şer de beşdariyê dikin tevî ku çekdarên PYD'ê beriya niha peyman dane ku kiryaran yên bi vî rengî rawestînin. Heman rêxistinê di raporteke xwe de serbar kir ku netewên yekgirtî tîbînî kirine ku ew diyar de bêhtir bûye û pirbûnek di bikaranîna zarokan û leşkerkirina wan ji aliyê YPG'ê dirust bûye Birêjeyek mezintir ji Salêm Borî, Rêxistina Human Rights Watch daxwaz ji çekdarên YPG'ê yên bi ser PYD'ê ve kir ku leşkerkirina zarokan rawestînin ku hin ji wan zarokan zarokên malbatên derbider yên li kampên di bin kontrola PYD'ê de dimînin. Human Rights Watch got ku ji yasaya navdewletiyê leşkerkirina zarokan ji aliyê grûpên çekdar yên nefermî qedexe kiriye, herwiha leşkerkirina zarokên jêr pazdeh salî bi tawanek cengî dibîne. Rêvebera Beşêr rewşên awarte ya heman rêxistinê got ku hîn çekdarên YPG'ê tevî soz û peymanên xwe, leşkerkirina zarokan re newestandiye û serbar kir ku ew yek bêhtir dibe dema ku ew zarok, zarokên malbatên hejar bin û bê zanîna malbatên xwe tevlî YPG'ê dibin û YPG cihê wan malbata cihê wan li malbatê wan vedişêre. Rêxistina Lêborîna Navdewletî raportek derbarê rewşa Efrînê û welatiyên derbider belav kir. Di raportê de behsa binpêkirinên Tirkiye û grûpên çekdar û rejêma Sûriyê û çekdarên YPG'ê hatiye kirin.
Rêxistina Lêborîna Navdewletî raportek derbarê binpêkirinên ku grûpên çekdar û artêşa Tirkiyê li Efrînê û rejîma Sûriyê û çekdarên YPG'ê li deverên derbederiyê de dikin belav kir. Di raporta Rêxistina Lêborîna Navdewletî ya ku roja Pêncşemê duyê ma heştan hatiye belavkirin, ku ji dema Tirkiyeyê bajarê Efrînê kontrol kiriye grûpên çekdarên yên li Efrînê dimînin di binpêkirinên xwe de derheqê welatiyên Kurd de ji kuştin û binçavkirin û talankirina mal û milkên welatiyan li tevahiya herêmê berdewam in û serbar kir ku armanca sereke ji wan binpêkirinan rûxandina jêrxaneyên bajêr e û guhartina demografiya wê ye û şewitandina daristanan gihiştiye astê tawanên cengî. Rexsana lêbirîna navdewletî her wiha di raporta xwe de dibêje, Hêzên Tirkiyeyê rê dide wan grûpên çekdar ku binpêkirinên matirsîdar li dijî sivîlên Efrînê pêk bînin. Daxuyaniya rêxistinê hat piştî vekulînên wê der barê rewşa bajêr ji dema kontrolkirina Tirkiyeyê ji herêmê re. Heman rêxistinê di raporta xwe de eşkere kir ku grûpên çekdar yên ku Tirkiyê piştevaniya wan dike, binpêkirinên hovane di derheqê welatiyên Kurd de kirine. Mîna helmetên girtin yên berfireh û binçavkirin û kuştin û eşkencekirin, herwiha desteserkirina mal û milkên û zeviyên welatiyan, serbarî talankirina mal û milkan ji bilî wê desteserkirina dibistanên Efrînê ka yek bûye sedema dûrketina bi hezaran zarokan ji xwendinên xwe. Ji aliyê xwe ve Lîn Malûf rêvebera Vekolînan di programa Rojhilata Navîn de dirêxistina lêbirûyina navdewletî de ragihand, ku êrîşa Tirkiyê li ser Efrînê û kontrolkirina wê bû sedema têkçûna rewşa Efrînê û serbar kir ku niha Tirkiye hêza dagîrker e li Efrînê. Ji ber vê yekê ew berpirs e di ber parastina sivîlan û pêkanîna aramiyê de. Lê ta niha Tirkiye bi berpirsiyaretiya xwe wekû pêwîst beramberî vê yekê ranebûye û pêwîst e welatê Tirkiye ji erkê xwe nereve. Malûf her wiha got ku pêwîst e di zûtirîn dem de Tirkiye destêwerdanê bike ji bo rawestandina van binpêkirinan û tawankaran size bike û pêkanîna sozê bi alîkariya xelkê Efrînê derbarê vegara jiyana wan ya normal. Di raporta rêxistinê de li ser zarê jêder û hevdîtinên xwe hatiye ku her yek ji Firqeya Pêncî û Pênc, El Cebhe Şemîye, Feyleq-i Şems, Sultan Murad, Ehrar-i Şerqîyê, binpêkirinên tund derheqê welatiyan de kirine. û bi bahaneyên cuda cuda wek endamtiya PYD'ê bi şêweyekî nerewa û bê serûber welatiyan binçav dikin û mebest jê xwestina pereyan e berembar serbestberdana wan anko xwestina fidya û heştê û şeş rewş girtin û binçavkirin û revandin hatine belgekirin. Li gor belgekirina rêxistinê ku bi dehan malên welatiyan hatine desteserkirin û li şûna wan derbederên ereb tê de bi cih bûne yan bûne baregeh ji grûpan re Derbarê binpêkirinên rejîma Esed û çekdarên YPG'ê li nava kampan de, Rexsinê da zanîn ku welatiyên ji ber şer re viyabûn û niha li kampan li deverên Helebê dijîn ku hijmara wan sed û çil hezar kes e, tu alîkarî û xizmetguzarî ji wan re nayên pêşkêşkirin. Nexasim, guhdana tenduristî û rê ji nexweşan re nayê vekirin da ku berê xwe bidin Helebê. Herwiha çekdarên ser bi rejîmê ve nahêlin derbederên Efrînê ji deverên gundên Helebê derkevin û berê xwe bidin bajarn din ku hijmarek ji wan neçar dibin pereyên zêde bidin da ku bi qacaxî derbasî Helebê bibin. Derbarê çekdarên YPG'ê Rêxistina Lêborîna Navdewletî got ku ew çekdar bi mebest rê li pêşiya xelkê Efrînê digirin da ku venegerin mal û warên xwe û tevî wê yekê bi sedan diriyên çiyayî re xwe gihandin Efrînê. Rêxistinê li ser zarê jineke Efrînî dibêje ku çekdarên YPG'ê nehiştin ew di rêya fermî re vegere Efrînê. Lewma neçar bû ew û meta xwe ya şêst salî pênc demijimêran bimeşin da ku xwe bigihînin Efrînê. Rêxistina Lêbirîna Navdewletî her wiha da diyar kirin ku bi tenê nexweşxaneyek û du norîngeh li devera ku bi şehbayê tê naskirin heye û tu pispirên pizîşkî di wan deran de tune ne. Di dawiya raporta rêxistinê de Lîn Malûf dibêje ku rejîma Sûriyê û çekdarên YPK'ê êş û azarên xelkê di dorpêçkirina derbederan de di deverên derdora Helebê de û di nava kampan de zêdetir dikin û divê rê ji xelkê re were vekirin da ku berê xwe bidin cihên ku ew dixwazin nexasim, nexweş û birîndar in. Malûf her wiha bang li rejîma Sûriyê û çekdarên YPK'ê kir ku rêz li mafê welatiyan de bigirin. û rê ji xelkê re vekin da ku vegerin mal û warên xwe. Herwiha nexweşên ku pêwîstiya wan bi çareseriyê heye rê ji derxistina wan re were dayîn.
Grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve welatiyekî bajarê Efrînê girtin û berev Tirkiyê ve birin. Li gorî zanyariyan ku wan çekdaran welatiyê bi navê Rifet Mirad ji cihê karê wî li navenda Efrînê girtin û berev Tirkiyê ve birin. Rifat Murad temen bîst û şeş salî ye û xelkê gundê Gewrika yê bi ser navçeya Mabatê ye. Ev ne careyekê ye ku grûpên çekdar welatiyan Efrînê digirin û binçav dikin ku bi sedan welatî girtin û malên wan dizîn û wêran kirin û gelek mal jî desteser kirin. Encûmena Xwecihî ya Efrînê ji ber kiryarên grûpên çekdar û destêwerdana wan di karê encûmenê de karê xwe rawestandin, sedemên rawestandina karê encûmenê em ê di vê raportê de bibînin.
Wek nerazîbûnekê ji kiryarên grûpên çekdar di afirandina rêgirî û astangiyan ji karê encûmenê re, Encûmena Xwecihî ya Navenda Bajarê Efrînê karê xwe bi şîweyekî demkî rawistand. Ji dereke taybet ji nava bajarê Efrînê û nexwest navî wî eşkere bibe ji arkêre ragihand ku Encûmena Xwecihî ya Navenda Bajêr karê xwe roja çarşemê yekî meha heştan rawistand ku ew rawistandin wek nîşankirina nerazîbûn û nerihetiyê ye. Derbarê sedemên rawestandina encûmenê ji karê xwe re, Jêderê tekez kir ku ji ber kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar û destêwerdana wan di her kar û barekî bi karê encûmenê ve girêdayî ye, encûmenê karê xwe rawestand, da ku mercên xwe bêne cîbicîkirin û careke din ew grûp tu têkilî û peywendiyên xwe di karê wan de nekin. Jêderê her wiha da zanîn ku grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin destêwerdanê di her karekî û xizmetguzariyekî de dikin Wastangiyan ji karmendên encûmenê û endamên nivîsgehan re dirûst dikin û her dem hewl didin karûbarên welatiyan asteng bikin ku li berovajiya wê yekê encûmen bi hêsanî karê welatiyan birê ve dibe. Tevî tunebûna rêkarên guncaw û afirandina astangiyan ji aliyê grûpên çekdar ve li encûmenên xucehî yên Efrînê û şeş navçeyên wê bi karîn û şiyanên xwe xizmetguzarî û alîkariyan ji xelkê re pêşkêş dikin û hewl didin jiyana sirûştî roj bi roj vegerînin gund û navçeyên Efrînê.
Karwanê yekem ji penaberên Sûrî biriya dergehê Babilhewa derbasî Sûriyê bûn. Li gorî agahiyên rêbaz ku bi armanca seredana Sûriyê bi bûneya hatina Cejna Qurbanê bi sedan ji penaberên Sûriyê derbasî Sûriyê biriya dergehê Babilhewa bûn. Beriya niha Tirkiye dergehê tomarkirinê ji bo seredana Sûriyê bi bûneya hatina Cejna Qurbanê vekiribû ku bi hezaran ji penaberên Sûriyê xwe tomar kirin û her çend rojekî wê karwanek derbasî Sûriyê bibin. Pênc kampên penaberên Sûriyê li welatê Tirkiyê têne girtin û penaberên di nava wan kampan de ji bo kampên li deverên sînorî dê werin veguhestin. Li gorî agahiyan, ku biryar hatiye dan ku kampên penaberên Sûriyê yên li bajarên Dîlok û Semsûr û Mêrsînê bêne girtin û penaberên tê de lê kampên bajarên Riha û Kilîsê û hatayê ku li ser sînorê Sûriyê ne bêne bicihkirin. Heman agahiyan dan diyar kirin ku bêhtirî sê û çar sî û çar hezar û sed û heştê penaberên Sûriyê di wan kampan de dimînin û biryar e di heyama mehekê de ew penabercik bo kampên li deverên sînorî bêne veguhestin. Rojnameyeke Tirkî ragihand ku artêşa Tirkiyê li Bakurê Sûriyê kar dike ji bo vegera hejmarek mezin ji penaberên Sûriyê. Li gorî rojnameya Yen Şeveq ku Tirkiyê biriya opozisyona Sûriyê ya ku Bakurê Sûriyê kontrol dike, hewla vegerandina bêhtir ji melyon û şeş sed penaberên Sûriyê ji bo Sûriyê di heyama yek salê de dike. Herwiha diyar kir Ku Tirkiye hewl dide ku rewşê li deverên Idlib û gundewarê Hema û gundewarê Helebê û Til Rifat aram bike ji bo vegera penaberan. Li gorî amarên hikûmeta Tirkiyê bêhtir ji sê melyon û nîv penaberên Sûriyê li Tirkiyê dimînin. Wezîrê Derve yê Tirkiyê ragihand ku hevdîtina wî bi hevşanê wî yê Emerîkî re lê ser kar û diyalogê di dema bêde ji bo çareserkirina kêşeyan hatiye kirin. Wezîrên Derve yê Tirkiyê. Mewlûd Çawûşoglu piştî civîna xwe bi Bombîno re ragihand ku ew gihiştin baweriyekê ku her du alî biriya gef û sezadanê nagihîn tu armancan. Oglu diyar kir ku cudahiya nerînan di navbera welatan de normal e, lê Tirkiye her dem hewla çareserkirina kêşeyan biriya diyalog û danûstandinan dike. Bultena Demjimêr Yekbidawî hat dubare sernûçe. Rêxistina Human Rights Watch di raportekê de got ku çekdarên YPG'ê yên bi ser PYD'ê ve zarokan leşker dike. Rêxistina Lêborînê ya Navdewletî binpêkirinên ku li Efrînê rû didin belge kirin. Tirkiye amadekariyan ji bo vegera bêhtir ji milyon penaberên Sûriyeyê dike. Şad û bextewer bin.